vun der éischter Motioun.
Merci, Här President. De Feieralarm, dee mer elo grad an der Chamber erlieft hunn, war glécklecherweis in fine e Falschalarm. Méi pertinent sinn awer déi Alarmglacken, déi eng ganz Zivilgesellschaft laut, wann et ëm Handelsaccorde geet mat den USA a mat Kanada, déi mer haut diskutéiere sollen. An den nächsten, an nächster Zäit wäerten déi europäesch Regierungscheffen zesummekommen an iwwert den transatlantescht Handelsofkommes mat Kanada diskutéieren an deemno wéi och decidéieren. De CETA ass keen einfachen Handelsaccord, wou just Tariffer oder technesch Normen ugepasst ginn, genau esou wéineg wéi den TTIP oder déi aner Fräihandelsverträg vun där sougenannter neier Generatioun. Déi zwee Accorde kann a muss een an engem Otemzuch nennen, well se der selwechter Philosophie entsprangen a vergläichbar Dispositiounen hunn. Et sinn ëmfangräich Vertragswierker, déi sämtlech ökonomesch Beräicher erfaassen an dorobber ofzilen, eng ultraliberal Uerdnung a Steen ze meesselen. Mat deenen Accorden, déi praktesch net méi réckgängeg kënne gemeet ginn an déi iwwer dem nationalen an och dem europäesche Recht stinn, gëtt de wirtschaftspolitesche Spillraum vun den eenzelne Staaten op e Minimum reduzéiert an all alternativ ökonomesch, ökologesch a sozial Ausriichtung vun der Politik am Prinzip onméiglech gemeet. CETA an TTIP representéieren e Gesellschaftsmodell, baséierend op de Prinzipie vun der Liberaliséierung an der Dereguléierung, am Déngscht vu gigantesche Boîten, multinationale Boîten, déi ni gekannten ëmfaassend Moyene kréien, fir sech iwwer demokratesch gewielte Parlamenter, Gesetzer, Normen an in fine och iwwer d'Justiz ewechzesetzen. CETA an TTIP sinn net nëmmen eng Gefor fir eis Demokratie, eis Sozial an Ëmweltstandarden, si bidden, si bedeiten e Paradigmewiessel, eng reegelrecht Ëmdréinung vun de Wäerter. Éischtens, an ugefaange mam Prinzip vun der Liberaliséierung vun de Servicer. Bis elo war et bei Handelsaccorden esou, datt déi Beräicher, déi sollte liberaliséiert ginn, ausdrécklech hu missen ernimmt ginn, de Rescht war geschützt. Elo gëtt dee Prinzip ëmgedréint. Alles, wat d'Servicer ugeet, ass liberal, gëllt als liberaliséiert an der internationaler Konkurrenz ausgesat, ausser déi Beräicher, déi ausdrécklech ernimmt ginn. Dëst weist net nëmmen déi neoliberal Ideologie, déi do derhannert stécht, mee ass immens problematesch, well et keen ëmfaassende Schutz fir d'Service publicken am CETA gëtt, wéi eng ganz Rëtsch juristesch Avisen gewisen hunn. An dëst huet och en direkten Impakt op d'Gemengen. Zweetens schaaft de CETA eng regelrecht Paralleljustiz fir auslännesch Multinationallen, déi ominéis Schiidsgeriichter, mat deene se kënne Staaten a Milliounenhéicht verkloen, wa se fannen, datt Gesetzer oder Reglementer hire soi-disant legitimen Erwaardungen op Profitter net entspriechen. Déi nei Propositioun vun der Kommissioun, dee sougenannten ICS, bréngt nëmme minimal Verbesserunge par rapport zum ursprünglechen ISDS, dorënner eng Procédure d'appel. Mee och domadder si mer nach ganz wäit ewech vun unerkannte Standarden an der Justiz. D'Dispositiounen zum Investoreschutz, op Basis vun deenen d'Schiedsgeriichter hir Urteeler spriechen, sinn onverännert beim neien ICS enthalen, wéi zum Beispill déi ganz ëmstridden Notioune vun traitement juste et équitable a vun cas d'arbitraire manifeste opgrond vun deene weltwäit ronn 90 Prozent vun de Kloe vun Entreprisë géint Staaten zustane komm sinn. De CETA mécht domadder d'Dier grouss op fir eng Well vu Kloe vu kanadeschen an, dat muss ee soen, US-amerikanesche Multinationale géint europäesch Staaten. Well déi brauchen nëmmen eng Filial a Kanada ze hunn, mat engem Minimum vun ökonomescher Substanz, déi am Vertrag selwer mol net definéiert ass, fir Accès ze kréien zu deene Schiidsgeriichter. An dat betrëfft aktuell ronn 40.000 US-Firmen. De CETA ass d'trojanescht Päerd fir den TTIP. Dee ganze System vum Investoreschutz an de Schiidsgeriichter limitéiert d'Entscheedungsfräiheet vun der Politik an ass eng imminent Gefor fir d'Demokratie. Et gëtt zwar en Artikel am CETA, dee vum right to regulate schwätzt, mee dee seet just, datt Staate Recht hunn ze reguléieren, mee nawell behalen d'Entreprisen d'Recht, géint dës Regulatiounen ze kloen. Wa mer deen Accord hei akzeptéieren, muss mer an Zukunft bei all Projet de loi oppassen, datt mer net enger nordamerikanescher multinationaler Boîte op d'Féiss trëppelen. Drëttens ginn duerch CETA eng Hellewull ontransparent an ondemokratesch Gremie geschafen, déi e grousse Spillraum kréien. Besonnesch problematesch ass déi sougenannte regulatoresch Kooperatioun, mam Zil, Normen a Regulatiounen unenaner unzepassen. Dat Kapitel gesäit esouguer vir, datt d'Multinationallen do mat um Dësch sëtzen, fir gemeinsam Standarde festzeleeën. Dëst féiert onauswäichlech zu enger Course no ënnen, wat de Schutz vu Sozial-, Ëmwelt-, Standarden ugeet, de Konsumenteschutz, Gesondheetsreegelen, etc. Net vun Ufank un, net an engem Coup, mee lues a lues iwwer déi nächst Joerzéngten. Dat betrëfft zum Beispill och d'Fro vun den OGMen. Do gëtt am Artikel 25 zwee einfach e gemeinsame Gremium domadder beoptraagt, sech an Zukunft ëm d'Zouloossung vu Biotechnologien ze këmmere mat dem Zil, d'Reglementatioun an deem Beräich ofzeschwächen. Och de Principe de précaution ass am CETA net ernimmt als schützenswäerten regulatoresche Prinzip. Véiertens ginn et am CETA eng sëllege Bestëmmungen, déi virgesinn, datt eemol a Kraaft Liberaliséierungen net méi kënnen réckgängeg gemeet ginn, respektiv datt Verännerunge just a Richtung vun enger weiderer Ouverture vun de Marchéë ka geschéien. Dat eenzegt Argument, wat Verteideger vun esou Accorde wéi TTIP oder CETA hunn, ass en erhoffte minimale Wirtschaftswuesstum, deen d'ailleurs och nach staark contestéiert ass. Fir Lëtzebuerg huet d'Regierung an deene leschte Joren, an deene verhandelt gouf, keng Impaktetüd an Optrag ginn, weder makroekonomesch fir d'Land nach am Bezuch op eenzel Wirtschaftssecteuren. Vum sozialen an ökologeschen Impakt guer net ze schwätzen. An och déi juristesch Etüd, déi elo an der Motioun gefrot gëtt, hätt scho laang virdru kënnen a missten an Optrag ginn. Här President, de Widderstand an der Gesellschaft géint dës Zort vun Accorden ass immens grouss a wiisst vun Dag zu Dag, jee méi Detailer aus deem 1.500 Säiten Accord bekannt an debattéiert ginn. Iwwer 20 Organisatiounen hu sech hei am Land an enger Plattform zesummegedoen a fuerderen e kloren Neen zum CETA. Dës Plattform ass esou breet opgestallt wéi seele virdrun déi lëtzebuergesch Zivilgesellschaft sech mobiliséiert huet. Se ëmfaasst Gewerkschafte vun alle Baueren, Sozialverbänn, Ëmweltorganisatiounen, Bauereverbänn, Entwécklungsorganisatiounen an de Konsumenteschutz. Zu Dausenden hunn d'Leit hei am November géint dës Accorde manifestéiert, Milliounen hunn a ganz Europa Petitiounen dergéint ënnerschriwwen. Här President, mir hunn näischt dergéint, wann dat kanadescht Vollek an dat europäescht Vollek mateneen e Kontrakt ofschléissen. Mir hunn awer eppes dergéint, wa kanadesch an europäesch multinational Boîten e Vertrag mateneen ofschléissen, deen d'Zukunft vun de Leit zementéiert. De CETA ass de Monstrum, dat Sozial an Ëmweltstandarden ënnergrieft an den demokratesche Rechtsstaat ënnerhielegt. Duerfir fuerdere mer eis Regierung op, am Conseil géint de CETA ze stëmmen an aktiv Alliéierte ze siche fir dësen Accord ze kippen an op kee Fall dësen Accord oder och nëmmen Deeler vun him provisoresch a Kraaft trieden ze loossen, iert net all anert europäescht Parlament doriwwer ofstëmme konnt. Merci.
Merci och dem Här Baum. An ech ginn direkt d'Wuert dem Här Alex Bodry fir d'Presentatioun vun där zweeter Motioun.